Наиры фарнхӕссӕг хӕхбӕстӕн йӕ алы къуым дӕр ӕвӕдза куыд цымыдисаг ӕмӕ табуйаг у. Адӕймагӕн йӕ удварн чи хъӕздыгдӕр кӕны, йӕ зӕрдӕ йын чи рухс кӕны, уыцы алӕмӕты рӕсугъддзинадӕй уӕлдай ма Афтӕ зӕгъӕн ис, ӕмӕ нӕ хӕхбӕстӕ, ӕппӕтӕй дӕр кӕй у баст уӕларвон сыгъдӕг тыхтимӕ, йӕ бирӕ, амӕй-ай кадджындӕр дзуӕртты фӕрцы. Ӕнусты дӕргъы ирон адӕм бахъахъхъӕдтой се стыр ӕууӕнк ӕмӕ ӕнувыддзинад сӕ рагон сыгъдӕг фыдӕлтыккон диныл. Ирыстоны алы кӕмтты, алы хъӕуты адӕм сӕ дзуӕртты бӕрӕгбӕттӕ, ӕгъдӕуттӕ зӕрдиагӕй архайынц ӕххӕст кӕнын. Афтӕ зӕрдӕвӕрӕны мӕйы ӕртыккаг къуырисӕры Уӕлладжыры комы Зджыды хъӕуы цӕрджытӕ ӕмӕ уырдыгӕй ралидзгӕ адӕм дӕр бӕрӕг кодтой рухс Алардийы бон. Йӕ кувӕндон ам кӕд фӕзынд, уый абон ничиуал зоны, фӕлӕ йемӕ баст у цымыдисаг таурӕгъ.
Ӕз афтӕ фехъуыстон мӕ фыдӕлтӕимӕ. Уыдис рувас, сау рувас. Мӕ цы бынат фӕзындис, уым-иу уыдис уӕззау хабар ӕрцыдис. Мӕ иуцӕргӕсӕй уыцы рувасы цы ахста, йӕ ӕрбахастам не ацы бынатмӕ. Йӕ раздӕр кувӕндон Автолевийы. Мӕ ӕрбахаста айуырдӕм ӕзы йе ниом йӕ сӕрыл фӕбадти мӕ дзы стыдтӕ кодта, бахордта дзы. Фӕстӕ йӕ аласт, ахаста йацы комы мидӕг, Уӕлладжыры комы ис ӕрдзысгӕджон ӕртӕ кувӕндоны, Аларди кувӕндоны. Иу дзы йы Мӕнӕ амӕй фылдӕр адӕм никуыдӕм цӕуы мӕнӕ нӕ зыды кувӕндонмӕ Алардыны. Иннӕ Исдагом, иннӕ та Исджерӕмӕгырдыгӕй. Ӕмӕ иу афтӕ, дам, йӕ систа, йӕ сфехстон. Систа мӕ-иу ӕй ахаста, мӕ-иу кӕм ӕрбадтис, сомы-иу дзы кӕм-иу дзы ахордта, омыл кувӕндон скодтой. Мӕ уыцы рувас куы нал уыдис, уӕдӕй абонмӕ, ома, хуыздӕр, цард фӕхуыздӕр и, зӕгъгӕ, ёмӕй фӕстӕмӕ. Стӕй афтӕ нӕй,

уӕд уырдӕм ӕрбацӕуынц, ме ном скувынц, сӕртӕ кӕрдзын ӕмӕ Георгийӕ уӕлдӕр ничи цӕуы ӕмбӕрст. Алы мыггагӕн дӕр дзы сӕхицӕн скодтой, ома мыны бынӕтты, Ревнайы Угъуызарты, кувӕндоны, Цӕгӕраты, Габолаты, Мадылём, Томаты цардах, цардах фӕйнӕ иронау. Эрой та у иумӕйаг кувӕндон. Йе рвитӕнтӕ куы вӕййынц, Мадылём, рымбырд вӕййынц, йӕм адӕм цы мысайнаг фӕхӕссынц, афӕдзӕй-афӕдзмӕ уыцы мысайнагӕй кувӕггаг балхӕнынц ӕмӕ дзы куывд скӕнынц. Кӕмӕн куыд йӕ къух амоны, афтӕ кусарт дӕр афтӕ, чи галныг кӕны, чи уӕныг, чи рӕуӕдмӕ, афтӕ кӕмӕн куыд йӕ бон амоны, афтӕ куывд скӕнынц. Дзуары бынмӕ ӕртӕ дзы хӕдтӕ хӕссынц. Дӕ бон сӕ кӕд федтат мӕнӕ гуылтӕ?
Уӕлӕ чи самад, уый дӕр ахӕм цард ахъуыдис. Фӕлӕ уый та уыдис уазӕг адӕмӕн. аргъ кӕмӕн кодтой, йӕ уый уыцы уазджытӕн еу цыран хъӕуы хистӕртӕй искӕй сын семӕ ӕрбадын кодтой мӕ йӕ уырдӕм ссыдысты, уазджыты уырдӕм схуыдтой мӕ уыдонӕн уыди хицӕн бадт, куыд фӕзӕгъынц, кадджындӕр бадт. Мӕнӕ йӕ цыран цӕргӕ-цӕрӕнбонты йӕ-ардӕм хастой хъалон, ардӕм цыдысты Ызджыд, мӕнӕ ызджытер ам чи цӕруй, ход, курӕйттӕ, курӕйттӕ садон, цыппар хъӕуы уыдысты алфамбылай нӕ, мӕ иууылдӕр ацы зӕдмӕ кувӕг уыдысты табу йӕхицӕн. Ӕмӕ-иу афӕдзӕй-афӕдзмӕ чындз чи рхаста, уыцы чындзы хъуамӕ йӕ бон куы рцыдис, уӕдӕй ардӕм хуыдтой. Йӕ лӕууӕн уыдис уартӕ уыцы къуымы. Стон ма лӕппуйы хъалон. Чызгӕн нӕ хастой, фӕлӕ лӕппуйӕн хастой хъалон. Ӕмӕ ацы ран та йӕ уыцы рӕвдауӕн дон зӕгъы, рӕвдауӕн, афтӕ хины ацы дур.

Ӕмӕ адӕмӕй тӕккӕ зӕрдӕлӕг хӕмтты диссаджы хъазт уыдис дӕлӕ лӕгъзы. Мӕ уым кафынц, ам чындзытӕ лӕууынц, уым кувынц. Мӕхӕхӕн дзӕбӕх уыд мӕ диссаг. Стӕй ма ӕндӕлмӕ акодтой, ӕрцас зыдтон цӕуын дӕр. Мӕ дӕ къӕхтӕ, дам, фӕрсырдӕм ӕвӕр. Мӕ зӕр мӕ къӕхтӕ фӕрсырдӕм ӕвӕргӕ ныххызтӕн, мӕ мӕ цардахъмӕ бакодтой.

Арфӕгӕнӕнтӕ! Цыппар мыггагӕй цӕрӕм ацы хъӕуы мидӕг, Ӕгъуызартӕ, Цӕгӕратӕ, Габолатӕ ӕмӕ Томатӕ. Ӕмӕ нӕ алкӕмӕн дӕр и нӕхи цардахъ. Мӕнӕ сӕ кӕд федтат. Цардахъ цы у? Хёй у нӕ иумӕйаг хӕдзар. Ӕмӕ алы аз дӕр ӕм ӕрымбырд вӕййӕм. Ног чындз кӕмӕ и, уый йӕ рхоны. Ног гуырд кӕмӕ и, уый йе рбахоны, хъалонимӕ ссӕуы. Ӕмӕ та нӕ бинонтыл бафты, афтӕмӕй та кӕрӕдзиимӕ базонгӕ вӕййӕм. Хиуыл у тынг рӕсугъд ӕгъдау, мӕнмӕ гӕсгӕ, тынг рӕсугъд ӕгъдау. Уый тыххӕй мӕ кӕстӕртӕ дӕр, мӕ фӕлтӕртӕ дӕр уадзы мӕ кӕрӕдзийы зоной, мӕ кӕрӕдзийӕ ма хицӕн кӕной.
Абон дӕр зыды цӕрджытӕ сӕ фыдӕлты ӕгъдау зӕрдӕбынӕй хъахъхъӕнынц ӕмӕ дзуары бынмӕ раздӕрау цӕуынц бӕгъӕввадӕй. Кӕд тынг зын сты фӕндӕгтӕ стыр донивылдтыты фӕстӕ, уӕддӕр тынг бирӕ адӕм ссӕуынц сӕ райгуырӕн зӕхмӕ сӕ дзуары бӕрӕгбӕтты рӕстӕг. Сзджыдис денджызы ӕмвӕзадӕй мин фондзсӕдӕ метрӕй уӕлдӕр. Абон тынг бирӕ зындзинӕдтӕн фӕразынц йӕ бынӕттон цӕрджытӕ, аккаг хъусдард сӕм кӕй нӕй ӕрдзон бӕллӕхты фӕстӕ, уый тыххӕй. Фӕлӕ уӕддӕр быхсынц, уӕддӕр зӕрдиаг фысымтӕ вӕййынц се мзӕххонтӕн дзуары бон. Абон ам цалдӕр цӕрӕг хӕдзары йеддӕмӕ нал ис. Кӕддӕр та сзджыды цард, куыд фӕзӕгъынц, цӕджджинагау фӕхти.
Засы комы бӕсты мӕнӕ иннӕ зыды, Уӕлладжыры комы, мӕнӕ йӕ Зыдыгомы уыдис хъӕд. Цӕрӕг дзы нӕ уыдис, ничи дзы царди. Мах цардыстӕм Зӕныгъуызартӕй, цардыстӕм Нузалы. Мӕ ном уый дӕр та таурӕхъӕй баззади. Уыди нӕм мыггагмӕ, дам, уыди гӕды, мӕ уыди цуанон гӕды. Цуан аздис мӕ иу хӕдзармӕ стыр дыр хаста. Ус нӕм уырдзӕстуарзон адӕм, ӕцӕгӕн дӕр, уӕддӕр бирӕ уыдис, ныр та уымӕй фылдӕр сты. Ӕмӕ-иу иу уыцы гӕдыйы сын бахъахъхъӕдтой ӕмӕ йӕ амардтой. Ӕмӕ фӕтуджджын сты. Мӕ хистӕртӕ чидӕр загъта, махӕн аз зӕххыл сӕргӕ нал у, ӕмӕ цуаноттӕ уыдысты мӕ зыдтой. Махӕн нӕ цӕрӕн бынат уырты Уӕллаг хъӕуы и, мӕ дзы иомӕ цур ис суадон. Мӕ зыдтой цуанӕттӕ, иом суадон и, зӕгъгӕ, мӕ сын бафӕдзӕхстой, уырдӕм ацу, ӕмӕ демӕ лас, сӕгъ. Ме уыцы суадоны цур, дам, куы баталынг уа, дӕ бынат куы ркӕнай, уӕд дзы дзы хъыскъах, мӕ дзы сӕгъы хсыр

Ами кувӕндӕттӕ, Хероловӕллах хъӕуи кувӕндӕттӕ, Уастӕрджи кувӕндон, Уациллайи кувӕндон, Мыкалгабыр кувӕндон, Сыргъисӕны кувӕндон, Хуцауи кувӕндон уӕлдӕр исуидӕр. Ма се ппӕтмӕ дӕр цӕуынц адӕм абоны?
Се ппӕтмӕ,
се ппӕт сӕм нал цӕуынц, фӕлӕ сӕ рох нӕ кӕнӕм.
Рох кӕй не сты сджыды цӕрджытӕй сӕ хъахъхъӕнӕг зӕдтӕ, сӕ уӕларвон дзуӕрттӕ, уый федтам нӕхи цӕстӕй. Аларти бӕрӕгбоны Дзуары номыл иумӕйаг мысайнӕгтӕй скодтой кусарт, сфыхтой бӕгӕны, сӕрмагондӕй дзуары бын. Кувӕндонмӕ та алчи хаста йӕ хӕдзары конд кувинӕгтӕ. Кувӕндоны сӕм ӕнхъӕлмӕ кастысты ӕвзӕрст дзуары лӕгтӕ ӕмӕ сын сӕ куывтой. Дзуары лӕг равзарынӕн дӕр фыдӕлтӕй баззад рагон ӕгъдау. Ӕртӕккӕ мах мӕнӕ мах дыууӕ дӕр кувджытӕ стӕм. Мӕ кувӕг ам ӕвзарынц ӕртӕазы ӕртӕазмӕ мӕ йӕ хӕлттӕй ӕппарынц. Хӕдтӕртӕ къӕбӕл сты ӕмбӕргӕй конд. Мадзиуыл ӕртӕ зыгъархал зӕгъӕмӕн афтӕ, йӕ кӕрӕттӕ лӕгмӕн афтӕ, бӕрӕггӕнӕнтӕ. Иу зыгъархал, иннӕ та усус, уый та расхал зӕгъӕм. Ме рхъӕлдтӕ сывӕрдтай. Хуыцауы номыл, Уастырджи номыл, не ркӕй мӕнӕ аххос кӕмӕ баинаёй, мӕнӕ афтӕ зӕгъӕ. Хуыцауы номыл сывӕр. О, зӕдмӕ уыдон сывӕрдтай хӕлттӕ зӕгъгӕ. Маманя афтӕ. Мӕ сӕ цӕгъдыс. Цӕгъдын. Худы, худы, мӕнӕ афтӕ нымӕт худы. Мӕ сӕ сагътай, знас нӕм. Мӕ дӕ къух мӕнӕ афтӕ дӕр ма байгом кӕ, фӕлӕ мӕнӕ афтӕ нӕм, ӕз чи бахауа, нӕ? Цу йӕ хъусмӕ. Йӕ афтӕ сӕ фылдӕр мӕнӕ афтӕ. Мӕ мали фӕстӕ мысайнаг нывӕра дзуары бын. Кусӕрттаг, алхъуыддаг, се ппӕтыл дӕр цӕгъды фӕхъӕуы, мӕн ссӕгъды дӕг.

номыл дӕр ма иннӕ лӕууӕг кӕй ӕвзарӕм, уыдон тыххӕй дӕр афтӕ. Иу зыгъархал мӕнӕ зӕронд кувджытӕн сывӕрӕм, нӕ ӕртӕ зыгъары та ног кувджыты тыххӕй. Алцыдӕр архайынц абон ирон адӕм кӕнын фыдӕлтӕй куыд баззад, афтӕ. Ӕрмӕст иунӕг, фӕлӕ стыр ахсджиаг хъуыддагӕй тынг рӕдийынц. Кувӕндонмӕ карз нозт хӕссын кӕй байдыдтой, уымӕй. Аларди бон зджыды мах стыр диссагӕн рахатыдыстӕм ахӕм хабар. Дзуарлӕг-иу бӕгӕне куы куывта, уӕд-иу нӕ уарыд. Куыддӕр-иу водкӕйы агуывзӕ йӕ къухмӕ райста, афтӕ-иу уарын райдыдта. Адӕм фынгтыл водкӕйы кувыныл куы фесты, уӕд та бынтон тынг ныууарыд. Ам ӕй, ӕвӕццӕгӕн, хуымӕтӕджы нӕ уыд. Ирыстоны алы кӕмтты рагон ӕгъдӕуттӕ хорз чи зоны. Уыцы адӕм нын се ппӕт дӕр дзырдтой, карз нозтимӕ дзуары бынмӕ цӕуын кӕй не мбӕлы. Ӕмӕ цӕмӕй адӕмӕн сӕ тухӕн дзӕгъӕлы ма уа, сӕ куывдтӕ Хуыцаумӕ хӕццӕ кӕна, уый тыххӕй кувын хъӕуы бӕгӕныйӕ.
Раст зӕгъыс. Арахъ ӕмӕ водкӕ чи сты, уыдон кувӕндӕтты бынмӕ хӕссын нӕ хъӕуы, уый раст у. Нӕ фыдӕлтӕй куыд хъусӕм, мӕ куыд ӕрыхъуыстам, нӕ? Афтӕмӕй зӕдты ном ардтой хӕдзары мидӕг ӕхсырӕй, сыгъдӕг ӕхсырӕй. Уый тыххӕй мӕ ӕхсырӕн ӕнӕсыгъдӕг уӕвӕн нӕй, алчидӕр ӕй зоны. Чи зоны, ӕхсыр вообще дӕр уый. Фӕлӕ зӕдӕн зӕдты ном-иу куы ардтой, йӕ бон куы рцыдис, уӕд ын кодтой йӕ номыл бӕгӕны. Зӕгъӕм, Хуыцауы бон. Хуыцауы кувӕнбӕттӕ, уӕд Хуыцауы номыл кодтой бӕгӕны. Йе Уастырджийы кувӕнбӕттӕ, уӕд Уастырджийы номыл. Йе мӕнӕ табу йӕхицӕн, абон цал ардийы фарсмӕ лӕууӕм, уыцы ал ардийы номӕн Йӕхицӕн йе рдӕр кӕнӕм бӕгӕны, ба кӕнынц алчидӕр, алы зӕды номыл дӕр. Фӕлӕ кувӕндонмӕ та хӕссынц арахъ. Чи скӕны бӕгӕны, уый хӕссы бӕгӕны. Фӕлӕ йӕ къухы кӕмӕн нӕ бафты бӕгӕны скӕнын нӕ, уый та хӕссы кӕнӕ арахъ, арахъ дӕр бирӕ нал, фӕлӕ фылдӕр, водкӕ. Мӕн йӕ охӕдӕг федтат, абон нӕ цуры стут ӕмӕ йӕ федтат. Ӕмӕ сӕм афтӕ куы зӕгъон, раст нӕу, зӕгъгӕ, нӕ, уӕд мӕхӕдӕг дӕр раст нӕ дӕн. Уый тыххӕй мӕ йӕ бирӕтӕ нӕ зонынц, цы кӕнын хъӕуы, мӕ куыд кӕнын хъӕуы, уый. Фӕлӕ мӕнӕ курӕг стӕм, дыууӕ кувӕг лӕджы стӕм, дзуары лӕгтӕ стӕм, ӕмӕ табуафси, зӕдты ном аргӕйӕ уӕ хӕдзӕртты арахъӕй нӕ фӕлӕ ӕхсырӕй кӕй скувай, уый чи ӕрбануаза, уымӕн дӕр хӕлар уыдзӕни, кӕй номдзарай, уымӕн дӕр барст уыдзӕнис, барстдӕр уыдзӕнис. Уӕдӕ йӕ боны йын зӕдӕн бӕгӕны куы скӕнай, уӕддӕр ӕй бӕгӕныйӕ кувынцӕй, чи зоны ма зӕронд лӕгтӕй нӕ чи ӕмбары, уыдон ӕй кӕнынц ӕртӕккӕ дӕр. Кувынц бӕгӕныйӕ, фӕлӕ йӕ чи не мбары, нӕ уымӕн уӕлдай нӕу цыфӕнды йын зӕд йӕ къух ма рахъуа, сӕн уа, йе та водкӕ уа, скувдзӕнис, уый тыххӕй мӕ чи рбахӕсса адӕм йӕ кувинаг нӕ, уый бафхӕрын мӕ бон нӕу. Ӕрбахастам ӕм водкӕ нӕ, уӕд ын ӕз ӕрвитгӕ акӕнон, ацу мӕм бӕгӕны ӕрбахӕсс, зӕгъгӕ, нӕ? Мӕсын, Дӕ былтӕй дӕ дзыхӕй сӕкӕр фӕхӕрминазы, нӕ? Еуй син зӕгъӕн, зӕгъӕн. Сӕ цӕрӕнбон Хуцау бирӕ скӕнӕд. Сӕхи дӕр цӕмӕй ма стыхсын кӕной. Мӕ зӕдӕн дӕр барст уа сӕ кувинаг. Йӕ уый кӕй фӕндӕны, уый-иу йӕ номыл бӕгӕны скӕнӕд, ӕмӕ йӕ бӕгӕны йӕ схӕссӕт ардӕм йӕ кувинаг.
Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, махӕн, ирон адӕмӕн, нӕ рагфыдӕлтӕй ӕппӕты зынаргъдӕр ӕмӕ ахсджиагдӕр хӕзнайӕн баззад нӕ рагон дин, Хуыцауы дин. Ирон ныхас куывдтӕн та йӕ мидис иуӕй у Хуыцаумӕ дзуӕрттӕм кувын, Иннӕмӕй та ныхас куывд амоны циндзинадмӕ. Иу дзырдӕй, Хуыцаумӕ кувын у у ирон адӕммӕ циндзинад, ӕхсызгондзинад. Ӕрмӕст ӕм ӕнӕмӕнг кӕсын хъӕуы нӕ рагфыдӕлты цӕстӕй, зӕрдӕбынӕй ӕнкъаргӕйӕ куывд сыгъдӕг ӕмӕ табуйаг кӕй хъуамӕ уа, уый. Ӕмӕ нын Хуыцау уыцы арфӕ ракӕнӕд, цӕмӕй нӕ зӕрдӕты нӕ дин уырнынад